Kana ukangoerekana waisa fungwa dzako Mwari hachisipo. Unondibata zvakanaka. Unondibata. Zviri kunzi muri vekusafunga sei? Makatanga nomweya. Kureva kuti kusafunga ndokwakusakisai kuti muchisiya mweya. Kureva kuti pamainzi muri kufunga vanofunga vanofunga. Taiona kufunga kwenyu nekuramba muina mweya. kureva kuti there are certain spiritual experiences that can be maintained by your level of reasoning ah! ndiri kunzwika here panapa and sida kumhanya unoziva here kuti kune umwari hunogona kugara pauri kana kubva nekuda kwemafungiro ako nemaitiro ako saka munhu anonzi anorizina munhu anogona kusustaina a certain walk with the spirit hamuna kundibata vanhu vayo saka pari kunzi muri vekusafunga sei makatanga nemweya zvino maakupedzera munyama kuda kuti pane udofo uri kuratidzwa ipapapa kuti zviri kunzi nemunyori kana wakanga uchinyatsokufunga zvakanakanaka kana dzainyatsokudhonzerana zvakanakanaka pasina imwe iri kukakata imwe waifanira kuti pawakatangira nomweya waipedza nomweya Dai dzese pfungwa dzako dzanga dziri panzvimbo, waifanira kuti pawakatanga nemweya upedze nechii? Nemweya. Zvino kusafunga kwako kuri pakuti watanga nemweya, waakushida kuti nyaya yacho ichiperera munyama. Listen to me, people of God, before I go any further.

hapana ah, ndiri kutaura ndega pana vene unoziva kuti ukatanga kufamba namwari usingaite pay attention to the walk with god to that experience of walking with god in no time you are going to cut that experience ndiri kuti kudii kwenini

kureva kuti it was so open that you started with the spirit it didn't require a spiritual eye for us to know that you have started with the what the spirit zvazvisingade kuti pange pane muprofita anoti uyu ari kufamba namweya aa ah, ah, zvaioneka panyama kuti munhu ari kufamba nemweya uyu ndokubva zvachionekwa futi kuti hamuchafambi nemweya masiya mweya makuda kunoipedzisa panyama vakanga vachiona ndokubva vadzungudza musoro vakati iwe kusafunga uku kwasiponzwa neiko pamusoro peupenyu hwako i used to wonder

Ona brother panapa vaka petanisa bhachi vachirova ndimi dzinopisa. Ukazovaona zvinhu zvavainamatira achinamata kuti baba nezita rajesu ndonamata rebekata yandedeke sister teresa ndochata nawo chete ndoita sei ndoita sei ndoita ukazonovaona vaa mumagumbeze varambwa unoshaya kuziva kuti imi nyaya iyi haina kutanga muprayer here ko yakuperera mugumbeze sei sei brother vari kutoratidza kuti ndopapera life yavo zvinhu hazvichafambi inyaya yekuti vakatanga nomweya Zvino akupedzera pai? Munyama. Saka zviri kunzi muri vekusafunga seiko? In other words, Bhaibheri riri kuti makapusa. Munotanga muchifamba nemweya, munotanga muchinamatira nyaya dzenyu. Father, I pray for a promotion. father i pray for a marriage father i pray for healing yozongoperera pakuti kana mwari musingade uh, it's, it's okay i don't care tinokuniswa here vanapa tiri kunzwika here zvakanaka na vanapa saka apostol paul ari kuti muri vekusafunga seiko it was so clear that you had begun with the spirit pamakapinda pama 40 days maitotiratidza kuti makatanga nemweya pamaienda kuminamato maitiratidza kuti makatanga nomweya pamaimuka muchiverenga shoko nguva nenguva maitiratidza kuti makatanga nei nemweya pamakamira makabatirira pazviporofita maitotiradza kuti makatanga nei nemweya saka chicha zvokuitisai kuti muperere munyama ndo pari kunzi kusafunga kusafunga kusafunga Vana mwarege ndikubetserei panapa, ndochinhu chandafambira panapa chandatumirwa naShe kuti nditaure pamusoro pacho nhasi. Unodziziva here kuti if your mind is absent from the walk

Walking with God is consciousness. Consciousness of his presence. Kufamba nani? Na Mwari. Hatisi kutaura pamusoro pekuti eh, ah, ah, ah, ah. tiri kutaura pamusoro pekuti pfungwa dzako dzinofanira kuva part of the journey. Unozviziva here kuti Mwari anoporesa? Pe example, pe example, pe example, nzwisisa. Unoziva here kuti panapa, panapa, panapa, rufu ikatanga kudonha ikongreti kai tanga kudonha dona panapa ndikamhanya ndikatora maiki ndikati kana ndisina kutizawo but tomboti handakutiza ndikamhanya ndikatora maiki ndikati That says the Lord, stand where you are. Unonziziva here kuti chaunoresponda to before I even finish zvandiri kutaura panapa chaunoresponda to zvinhu zvawakadzidziswa pamusoro pekuwirwa nechi

Paive pauri kunamata you are competing with what you have been taught and what you know. Saka paunofugama uchinamata kuti baba nezita raJesu ndonamatira mari yechikwereti. Baba nezita raJesu my Stella is on my neck Jehovah. Baba nezita raJesu dai mapindira muratidze zimba renyu munyadze vavengi vese vekumusha kwedu kushurugwi kokwe Jehovah vanyadzisei varatidzei kuti kudenga muriko muri Mwari. Baba, zviratidzei zvitase pese pauri kunamata apa uri kuita ucompete with what you have been told pamusoro pezvikwereti zvisingabhadharwa uri kukombita nezwi riri kukudza kuti uchadirwa mvura inopisa uchafurayiwa furayiwa vanokusungisa saka pauri kunamata baba nyadzisa vavengi kune voisi riri kuti wakatopfugama zvako panzvimbo chekunokwereta mari kudzosere chikwereti chinchini muna rungidzo here vana veni saka chinoocupire our lives most of the times it is what we have been taught maresults ezvinhu zvatinoenjoya maresults ezvinhu zvatakadzidziswa saka nekuti hatifungi musiyano wekufamba nemweya nepanyama zvoreva kuti hatina kudzidziswa pamusoro pamweya ndine munhu ari kunetswa here panapa ini ndiri kutaura nemunhu here panapa nekuti hatigoni kufunga musiyano wokufamba namweya nekufamba munyama zvinoreva kuti hatina kudzidziswani mweya nekuti hatina kudzidziswa mweya every time we come and declare what the spirit of god say It is always light weighted in your life. Ndinoda kuti Mwari andibatsire handiti profeti rendi yangu yachu ndakatonzi musi wa 31 ndikasabhadhara ro kubuditsa zvinhu zvangu panze ndikati ngatipindei muprayer ndiri kutokudza chokwadi chiri chokwadi chiripo ndechekuti ndiye ndapinda ndega bai ehe nekuti munhu anenge achitoti profeti vari kutoti ngatipinde muprayer ndikuvaudza kuti musi wa 30 panzvimbo chekuti vandi rifeye kune masanzi avo vandikweretese ndozovadzosera

you are going to get what you have been taught and what you have mastered ukaudzwa kuti ukajamba apa unofa chero zvikanzi uku kwaane moto ungatoda kudzidza kuti moto uyu ndouja uku ndiri kutofa uku neuchitoziva ndiri kutonofa uku saka unoweya kuti orit chii chiri nani kuti ndimhanye nepakati pemoto ndine speed pane kuti ndingojamba ndifeka one asi tikakudzidzisa kuti ukajamba neuku haufi moto ukauya haufungi pamusoro pezvemoto unofunga nezvawakaudzwa pamusoro penzvimbo inoi ndakanzi ndikajamba handifi tikakuudza isusu kuti mwari anogona mwari anoita sei

Musoro wei uyu tomboti ndiwo pane munhu ane musoro wakadai ndinongoti tomboti ndiyani kana uchiziva munhu ane musoro wakadaro hameno zvako zvekwako tomboti e eh, ichine malaini chakanaka ichi tomboti musoro wemunhu uyu structure yemusoro wemunhu uyu zviri mupfungwa dzake zvine malevels zviri mupfungwa dzake zvine chii Zvine malevels. Kune level yepasi, kune level yepakati, kune level yepamusoro. Saka Bhaibheri riri kuti kune mathoughts, kune mifungo ine tsika yekuda kuenda pamusoro peruzivo rwaMwari. Hey, mandibatsira vana vaine. Now, chinotadzisa kuti zvinhu zviitike mulife mako ilevel malevels awakaisa the knowledge of God. Mandibatsira vana vanava. Chinotadzisa kuti zvinhu zviitike mulife mako ndepa level rawakaisa mwari mupfungwa dzako ndosaka uchinzwa kuti kune varume vanopfeka sutu vouya kuzoramba basa raitwa namwari pamberi pevanhu asi ukateerera pavhangeri yake unoshaya kunyatsokuziva kuti saka paari kurasika pacho ndepapi anokudzira kuti we don't believe in miracles nezvepatv zviya zviya tv ine magetsi andizvozvo jesus loves you he died for you uchangonzwisa kuti right saka chii chii chiri kunetsa chiri kunyatso kunetsa chiko not believing in miracles chii chiri kuitika no its a problem iri mupfungwa dzemunhu iri kuratidzwa pamberi pesangano saka hanzi to the pulling down of the things that exalt themselves above the knowledge of god if there is anything that is above the knowledge of god Do not ever think kuti chinhu ichocho uchachikunda muprayer room. Ah, ndiri kutaura nevanhu here panapa? Uri kunamatira zvinhu zvakatodhifita Mwari kudhara mupfungwa dzako. Coronavirus taingoziva kuti hakuna chirwere chisingarapiki. Asi munoziva kuti kusarapika kwacho kwakava papi? kusarapika kwacho kwakavapa system yakanga yaimproviswa nasatani yekuti nemachechi ngaatovharwa nemachechi ngaatoita sei ngataure zve nemachechi ngaita sei ngaavharwe nemachechi ngaatovharwa machechi paakavhurwa ndokubva vatanga kunyora kuti e zvadzoka zvemaprofeti zviya zviya mamuri kupi pacoronavirus palockdown Ground system yaSatan yakanga iri yekumeka shuwa kuti akanga achiita rearrange your thoughts. It was not about the lockdown, it was after, for after the lockdown. Izvezvizvi inogona kutoita nyaya inokakwa nharo kubva masikati kusvika manheru. akomana tingataure zvedu zvimwe but haa korona hairapike hairapike wena ukasvika waichi jesu anoirapa unorohwa unorohwa nekuti vanokubvunza kuti maamuri kupi palockdown ekuri kunzi lockdown yakainitiatwa nechechi kuti chechi yakasumudza roko ikati vakomana tinofa tivharei haa ilockdown yakaimpozwa ndinoana ndozvanabasinaa satani achiita rearrange the structures of your thoughts mai mwana mukanyatsokurohwa nababa d kumba uko kako ndikauya ndikakudza kuti ishe vanodzikinura unosara uchifunga musoro mako kuti vanonyatsokuziva baba d here ishe baba ishe vanonyatsokuziva baba there are certain afflictions that are sent towards you to change the levels of god in your life muri kundinzwa zvakanaka nakavanako saka ukanzwa makunzi muri vekusafunga seiko munhu ari kufunga in levels There are things that can be exalted above God in your life. ndakati ndakagara last week ndiri mumba ndobva ishe vandiratidza